Sɛ merekasa yi, seesei no, The Church of Pentecost, Asɔre yi, wɔ wiase aman ahodoɔ aduokron nsia so, ninety six countries, ɛwɔ sɛ nnipa nyinaa tumi te Nyame asɛmpa a ɔnam yɛn Awurade Yesu Kristo so gyee wiase sɛ ɔno ne wiase hann, na ɔno nkutoo mpo na sɛ nnipa gye no di a yɛbɛtumi anya daa nkwa, ɔno nso mu. ɛna nhyira ne adom ne yɛyie nyinaa no ayɛ ɛma. Na saa asɛm yi ne asɛm papa a ɛyɛ asɛmpa trɛ tumi a ɛkura asɔre the church of Pentecost yɛ abere ne bere biara no wɔsoma wɔn asɔfoɔ ne asɔfo maame ne nyame nkurɔfoɔ ahodoɔ na wɔn nam nkuraase ne nkura kɛseɛ mu awia ne anadwo ɛreka nyame asɛm de kyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔgyeɛ bɛba ma nnipa dodoɔ a wɔn bɛ agyeɛ die na wei aba bɛsi twerɛsɛm a ɛkae wɔ Marko nsɛmpa no ɛti edu nsia nkyekyɛmu du no, ɛno no twerɛsɛm hyɛɛ yɛn na ɔkyerɛɛ mu sɛ, Monkɔ wiase afã no nyinaa na monkɔ ka m'asɛmpa no. Enti saa ɔhyɛ yi yɛ adeɛ a asɔre, The Church of Pentecost, afa na wɔagye atena ne ho so sɛ abere ne abere biara wɔbɛhwɛ sɛ ɔman ahoroɔ, kuro nketewa, kuro akɛseɛ biara a Yesu Kristo asɛm nnuru hɔ no, wɔn de bɛkɔ. Na mpo beaeɛ mpo a Yesu Kristo asɛm aduru hɔ no, wɔn bɛnam wɔn asɔfoɔ so ne nnipa ahodoɔ a yɛasoma wɔn so bɛhyɛ Kristofoɔ no gyidie no mu kena, na yɛn gyidie ammoto, na yɛatumi atwɛn atena ase abɔ berɛ a ɛsɛ sɛ Kristo pue n'animuonyam mu a ɛbɛhyɛ ɔno Kristo ne yɛn ankasa nso anuonyam. Ne saa nti, afe biara no ɛduru Missions Week a, yɛde Missions dwumadie ba abɔnten yɛ a ɛrekyerɛkyerɛ Wɔn a wɔnnim Kristo nso, wɔreboa wɔn ma te Kristo ase. Ɛboa yɛn ma yɛtumi hu akadeɛ ne nneɛma hodoɔ a atɔ kyew a yɛbɛtumi afa so de ayi afi hɔ ama Nyame asɛmpa no atumi akɔ wiase afanan nyinaa. Na ɔdɔfoɔ, daakye Kristo pue n'animuonyam mu a yɛnni fɔ wɔ n'anim. Sɔre The Church of Pentecost asɛmpa trɛ dwumadie no ne saa asɛmpaka dwumadie a ɛda wɔn akoma pono so nti, wɔnyaa asoeɛ a yɛfrɛ no International Missions Office.

M'egya m'asɔre nnum da, me ngo renyo mo mu da, na mo akɔ so ayɛ m'adwuma. Praise the Lord. Hallelujah. Agyanom ne ɛnanom adɔfonom ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu, yɛma mo akwaaba ne ɛma mo afinhyia pa ɛde ba afi 2018 Makeon Missions Week yi nso. Yɛda mo ase bebree wɔ mmoa a mode boa dwumadie yi wɔ mpaebɔ mu, wɔ ɔma a moyi bi de mma mu, ne akwanduasɛ nyinaa so mmoa a mode boa asɛmpa trɛ dwumadie yi, nkurɔfoɔ nkuro ne nkurɔfoɔ aman so. Twedeampɔ Nyankopɔn ɔnhyira mo. Yɛreda mo ase yei no, na yɛrekae sɛ afeɛ yi no na yɛn titirani ɔsomafoɔ Professor Poko nyinaa nso ɛbɛkɔ n'ahomgyeɛ mu. Na yɛn a yɛwɔ missions no deɛ, ɛɛ, yɛntumi nka yɛn ano ntum ɛsiane sɛ Nyame ɛde no ayɛ akyɛdeɛ kɛseɛ ɛma missions adwuma no ɛsiane sɛ ɔno ɛne obi a ɔdi kan a ɔbɛyɛ International Missions Director asɔre no anaa missions no mu ɛmu totoeɛ ne administration ne adeɛ no yɛbɛto ne fapem a atoatoa so ara ɛna ɔbɛyɛ chairman yi nso so mfeɛ du ni a wabɛyɛ international missions board no titirani a berɛ a ɔbɛyɛ chairman no na yɛduru aman mako mako aduɔson mmiɛnsa so nyame adom saa mmerɛ yi no yɛtumi aduru aduɔkron nsia wɔ afe a etwaam mu no. Wei ne bebree a Nyame nam no so ayɛ no. Egyina missionsfoɔ nyinaa nan mu ma no aye koo, ɔno ne Maame Grace ne abusua no nyinaa. Twedeampɔ Nyankopɔn ɔnkɔ so nhyira wɔn na ɔnka wɔn ho. Afei yɛda mo ase sɛ afe a etwaam mu no, mo mmoa ne mo mpaebɔ ne mɔ a momaeɛ nti, yɛtumi yɛ adwuma a Nyame de ahyɛ yɛne wo nyinaa nsa no, yɛtumi kɔka nyamesɛm twe akra. Yɛbɔ nnipa bebree nsu wɔ wɔn nsuo mu, bebree nya ayaresa ne ɔgyeɛ firi ɛmonsam tumi ase. Nyame yɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne bebree wɔ aman ne nkuro so. Ɛno akyiri no, yɛtumi nso kɔ sisii asɔredan ne mission houses de maa aman no a yɛkɔka nyamesɛm wɔ hɔ no bebree. Ebi ne Central Africa Republic. Afie yi, otitrenni, Ɔsomafoɔ Opoku nyinaa ne me ankasa yɛkɔɔ Central Africa Republic. Yɛkɔɔ Dediketii Asɔredan ne Mission House. Ɛno akyi, mekɔɔ Guinea Conakry. Ɛhɔ nso, Mission House a Nyame aboa yɛn ma yɛtumi asi foforɔ koraa de ama wɔn no, yɛtumi wiei ma yɛkɔyɛɛ dedication. Ɛno akyi na yɛkɔɔ Ethiopia, hɔ nso Nyame adom yɛasi National Headquarters kama kama kama kama wɔ hɔ, ɛno nso yɛwiei kɔyɛɛ dedication. Ɛfiri hɔ na yɛkɔɔ Uganda, Uganda nso no wɔn nso National Headquarters saa wɔn gu so a wɔn si, wɔn nwiei na yɛkɔhwɛɛ baabi a dwumadie no duru. Ɛno akyi. Ɛna Nyame biee kwan maa yɛn ma yɛkɔɔ Niger. Niger no, bɛyɛ sɛ mfeɛ mmiɛnsa ni, yɛn nuanom Nkramofoɔ bi, asɛm bi a asi wɔ France man mu a ɛmfa yɛn ho baabiara, wɔkɔhyee Akristofoɔ nsɔredan bebree, bɛyɛ sɛ ahanu. Wɔhye saa nsɔredan no nyinaa a na yɛn deɛ bi wɔ mu. Na Nyame adom ne mo mmoa nti, yɛasan kɔma ɛdan no so si hɔ koraa ma ayɛ kɛseɛ koraa kyɛn kane deɛ no a wɔhyee no no ma ɛno nso yɛwiei kɔ dedicatii. Ɛno akyi na South Africa nso so yɛkɔɔ hɔ yɛbɛdi Buronya yi ara na wɔn nso Nyame aboa wɔn wɔn atumi asi dan kama a ɛno nso yɛkɔyɛ dedication. Afei yɛn nuanom a ɛwɔ America deɛ ɛdu twam Nyame aboa wɔn ma wɔn atumi atɔ dan kɛseɛ, wɔn national headquarters kɛseɛ paa ɛwɔ New Jersey, ɛno nso yɛne asɔre titirani ɛkɔɔe ɛne national head ɔsomafoɔ Agyeman Moako ɛne national executive ne ɔman no nyinaa yɛkɔyɛ ɔsom ɛde kɔ bue ɔdan no ano fɛfɛɛfɛ ɛnti Nyame adom adwuma no ɛkɔ so. Internal mission areas nso ɛɛ baabi te sɛ Kɛtɛkrakye, Afram Plains, Sɔɔla, Walewale, Tamale, Bɔlga ne deɛ ɛkeka ka ho no nyinaa. Ɛhɔ no nso so adwuma no gu so. Nkwanta ne kintampɔ nom no nyinaa no Nyame nam mo so ma yɛyɛ adwuma wɔ hɔ. Afe a ɛtwaa mu no Walewale nko ara nsɔre dan ne mission houses a yɛtumi sisiiɛ a yɛwieɛ yɛkɔyɛɛ dedication Ɛyɛ Enum eh, Walewale area no nko ara berɛ a na Ɔsomafoɔ eh, Samuel Gakpɛtɔ ɛwɔ hɔ. Na saa mmerɛ yi nso Evangelist Edu ɔno nso ɛretoa so. Ɛno akyi no amanɔne adwuma no nso Nyame nam adom so ɛma ebi ɛbɛkaa ho. Na deɛ ɛbɛkaa ho no a na yɛnni asɔre wɔ hɔ a afei yɛnya Pentecost ɛnya asɔre wɔ hɔ. Ebi ne Cyprus, Philippines, Jamaica, Aane, Bob Marley kurom Jamaica, yɛkɔ bi asɔre ɛwɔ hɔ, afei Guatemala, Honduras ɛna Bahrain a ɛwɔ Gulf Region. Saa mmea no nyinaa afe a ɛtwaam no Nyame boaa yɛn ma yɛtumi kɔ biee nsɔre ɛwɔ hɔ. Afei yɛhwɛ saa Internal Mission Areas yi a ɛwɔ Ghana yi a, Nnoɔma a ɛhia wɔn a Nyame boaa yɛn ma yɛtumi yɛɛ bi de maa wɔn a aka bi a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne bore holes, nsuo a wɔbɛnom. Ɛduru baabi a yɛ a na ɛyɛ problem. Enti bore hole no, Nyame boaa yɛn ma yɛtumi kɔsii bi wɔ North, Amantifi district no bi mu a ɛno nti ama wɔtumi nya nsuo papa anom a, ɛnyɛ Pentekostefoɔ nko ara na nsuo no wɔn anya ho mfasoɔ ne mmom pɔtam hɔ nyinaa no wɔba Pentecost Mission House ɛhɔ na wɔbɛsa nsuo ɛnom na wɔsa nsuo a wɔnom a wɔkoma ɛtɔ wɔn yam a wɔhyira Nyame no na Nyame nso so ɔhyira wo hallelujah ɛno akyi afei life jacket a Yɛde twa nsuo na yɛde kɔ ka nyamesɛm wɔ nsuo akyi. Esiane sɛ nsuo no mu no, ɛduru baabi a boat no kodoɔ no tumi dane. Na sɛ nipa no nni life jacket no a, nsuo no tumi di no awu. Ɛno nti no, yɛ a yɛma life jacket. Ɛno nso yɛbɛkɔ so na yɛhia saa life jacket no bi. Motorcycle ne bicycles ne mfidie a yɛbɛtumi de atwa kwan no nyinaa yɛ nnoɔma a yɛkɔ so so hia. Yɛn nuanom bi a wɔn nso aboa dwumadie yi, yɛntumi mbɔ biara din na baako bi wɔ hɔ a yɛsɛ yɛhyɛ da to ne din, Elder and Mrs Prince Amoah a wɔwɔ Kumase, wɔboa dwumadie yi paa, yɛbɛhu ho asɛm wɔ video yi mu. Otwediampɔ Nyankopɔn ɔnhyira wɔn. Family bi a wɔwɔ Denmark, wɔn nso afe atwam, wɔn boa Makewa Missions Week dwumadie no paa, Nyame ɔnhyira mo, ɛne mo a mogu so boa nyinaa. Deɛ ɛde twa toɔ ne sɛ, Yɛsrɛ mo, monfrɛfrɛ missionaries no wɔ amanɔnne, monhyɛ wɔn nkuran. Afei, Friends of Missions, monka mo ho mmom na mommɔ mpaeɛ na monyi bi mfa mmua dwumadie ma afie no yɛntumi nyɛ nkyɛn afe a ɛtwaa mu. Awurade Nyankopɔn ɔnhyira yɛn nyinaa wɔ Yesu din mu, amen. Afei nso wɔ asɛmpaka ne asɛmpatrɛ dwuma no mu,

Ɛwɔ Ghana no, areas bi te sɛ Ketekrakye area, Tumu area, Walewale area, Sɔɔla area, Bolgatanga area ɛna Nkwanta area. Wei nso kyerɛ ɛberɛ a saa nkorɔfoɔ yi yɛ nuanom a wɔn agye Nyame adi na wɔn de anigyeɛ ne ahoɔden sononko ɛnam wɔn amammerɛ ɛne wɔn ankasa wɔn afadeɛ mu ɛde rehyɛ Kristo anuonyam. Nneɛma bi kodoɔ a ɛsii sɛdeɛ yɛn nuanom na wɔn som wɔ Walwale area yɛ ha nso so kyerɛ sɛdeɛ na yɛn nuanom resom wɔ Soola area na afei ɛba no sɛ yɛn nuanom kwan a wɔn fa so wɔ anigyeɛ mu ne ahosɛpɛ mu wɔn de tontron wɔn Nyankopɔn no yɛn nso yɛhwɛ de firi Ketekrakye area ɛna afei nso Nkwanta area saa yɛn nuanom a yɛhwehwɛɛ ne kwan wɔfa so a wɔyɛ nsɔre rekyerɛ yɛn sɛ ɛkwan a yɛn nyinaa yɛfa so no sɛ yɛbɛgye Yesu Kristo atom sɛ ɔno nkutoo ne Nyankopɔn Ba. Kyerɛsɛm sɛ yɛmfa totorobɛnto ne nsanku ne bɛnta nyi ɔno Kristo ayɛ. Kwan a yɛn nuanom wɔfaa so a na wɔreyi Kristo ayɛ. Wonni ano yiye biara sɛ wobɛtena baabi na wobɛka sɛ ebia ntwene bi papa bi nni hɔ nti, anaasɛ mannya adan papa bi mu antena nti, mintumi nhyɛ Awurade anuonyam. Sɛ merekasa yi, The Church of Pentecost wɔ wiase aman ahodoɔ aduokron nsia so, ninety six countries, Asɔre no gu so retrɛ n'ataban mu ɛsiane asɛmpatrɛ dwumadie a Asɔre agye de asi ne nan so nti. Missionaries no, ɛkwan ahodoɔ a wɔfa so a wɔkɔ de wɔn nsɛmpa kora no kɔka kyerɛ amanfoɔ. Asɔre ahodoɔ a wɔakreti kreti ne locals, assemblies, ahodoɔ a ɛwɔ hɔ no koraa no, kwan bɛn so na wɔfa so a wɔatumi aduru hɔnom. Ɛno twam nso a, kwan a wɔfa so a wɔde som sɛdeɛ wɔyɛ wɔn adeɛ sɛ nnipa ankorankoro a wɔfiri various locals no, yɛbɛkɔ na yɛhwɛ kwan ahodoɔ a wɔfa so. Nyame nam n'asɔfoɔ ne ne nkoa a wasoma wɔn no nam saa nsampaka adwuma yi mu gu so reyɛ adwuma ka Nyame asɛm de wura nkuro ahodoɔ nyinaa mu a, mbu wɔn aba mu ma ɛnam so ma ɛde ɔgyeɛ ne ayaresa ahodoɔ ne adansedi a ɛhyɛ Kristo anuonyam dodoɔ no na ɛreba abɔnten. Bere a adue yi a adansedi ahodoɔ ne deɛ Kristo Yesu nam ne tumi so ayɛ fa n'asɛmpakafoɔ wɔ berɛ a wɔde asɛmpatrɛ no adwuma no wurawura nkuro ne mmeaɛ ahodoɔ nyinaa so Na wei ma no ba bɛyɛ pɛ si deɛ twerɛsɛm no ka so, sɛ nsɛnkyerɛnne bɛdi wɔn a wɔagye Awurade nsɛm no nyina ara die. Sɛ Kristo bɛtena yɛn mu na ne nsɛm tena yɛn mu a, ɛnde na ɛnyɛ yɛn na yɛbɛpere nsɛnkyerɛnne bio, na mmom nsɛnkyerɛnne na ɛbɛdi yɛn akyi. Saa ara na Agya Nyankopɔn daa ne ho adi wɔ ne nsɛmpa a ɔde maa ne nkoa ma ɛnam so ma nsɛnkyerɛnne ahodoɔ pue bebree wɔ Wale Wale Area, Narelegu District no. Wokɔ hɔnom a, wɔwɔ mmusuakuo a wɔdɔɔso yie papapapa yi a wɔfrɛ wɔn Bimobafoɔ. Na saa Bimobafoɔ yi, wɔyɛ nnipakuo bi a wɔdɔɔso yie papapapa. Na nsɛnkyerɛnne kɛseɛ a ɛda adi ma ɛhyɛ Agya Nyankopɔn, Yesu Kristo animuonyam. Ɛberɛ a na asɔfoɔ ne nsɛmpakafoɔ de Nyame asɛm nam na ɛreyɛ n'arelogu mu adwuma titiriw wɔ The Church of Pentecost mu ɛwɔ Walewale area no. Ɔsɔfoɔ ne ne mpanimfoɔ de Nyame asɛm kɔɔ saa Bimoba ɔhene yi hɔ, yɛfrɛ no Jato Lepelia Lambong. Ɔno na ɔhempɔn a ɔda Bimobafoɔ ano a wɔn wɔ Narelogu yɛ kuro no mu ne ne mpɔtam hɔ nyinaa. Tɔ nkpambe katan toro nan.

na ɔnam so de aseda kɛseɛ de maa Asɔre The Church of Pentecost sɛ ɔhwɛ sɛ asɛmpatrɛ bɛtumi akɔ baabiara na wɔsoma asɔfoɔ a wɔnim de wɔ Nyame asɛm mu na wɔkɔ nkuraase ne nkuro akɛseɛ mu na wɔka Nyame asɛm de kyerɛ ma ɛnam so ma ɔno nso so watumi ate Nyame asɛm na ɔde ne ho nso ama Kristo wɔ Sombisi District yɛ a ɛno nso hyɛ Tumu Area ase. Deacon Joseph Damilia na ɔno nso so n'adanse a odi de ahyɛ Kristo anuonyam wɔ 1986 na ɔno akɔkɔgye tumi ne nnuru afi abosom ne maame wata hɔ a ɔde renya nkonyaa. Me din de Deacon Joseph Darbie. Mewɔ Suombisi District. 1986 mu, na midi honhommɔne akyi, Professor Hindu ne Professor Issa. The whole Ghana obiara nni hɔ a ɛtumi saa nkurɔfoɔ yi nti mede me ho bɔɔ mo ma wɔn nso kyerɛɛ me kwanbɔne papapapa a yɛde daadaa nkurɔfoɔ gye sika ebi nso yɛ ma mowata adwuma metumi twa nipa nsa na asane atoa metumi twa me katrama na mama wɔn de atoto na mawe mewe wie pɛ na tɛkrɛma no Asan aba. Metumi dua aburo na afifiri so. Mise meyɛɛ saa. Ɛho di adanseɛ. Metumi kɔ nsuo ase na makɔkyekyere nam berɛ a yɛmfaa hwee nguu mu. Nti kurom hɔ nyinaa no, na wɔfrɛ me sɛ Aduro Wura, Aduro Wura. Yɛwɔ mu ara na Church of Pentecost baeɛ. Nti Church of Pentecost bɛyɛ na ɛbɛka Nyame asɛm. Mokɔka bosomsomfoɔ deɛndeɛndeɛndeɛn, wowu a wonkɔ heaven. Wobɔkɔ aboro nsɛngyam. Yesu nkoaa na etumi gye nnipa nkwa. Ntsi ɔhɔ ara na mede moho maa Yesu Kristo. Ntsi mede moho maa Yesu Kristo no, nna mesɛ nea wɔbɔkɔ akɔbɔ me esu. Ntsi wɔkɔ bɔɔ me esu no, nna mebaeɛ. Medaa anadwo ara na biribi ka kyerɛɛ me sɛ, Hei, Jahi, ɔbosom no, fa kɔma wɔnhye no. Ntsi mesɔree ara na mebɔɔ Pastor amaneɛ mese nnura mentimi andɛ me bosom no mɛma mo ahye ne nyinaa nti pastor nso pene so ma me sesa bosom no nyinaa kɔmaa no ɛne yɛhyee bosom nti yɛhyee bosom no ɛwieɛ no sɛsia magye mo ho biribia ntimi anyɛ me sɛsia wokɔhwɛ m'asetena mu a ayɛ kama Yesu agye me, agye m'abusua, agye me mma nyinaa. Te sɛ me ba baako na ɛtena hɔ no, sɔre gyina ma wɔnhwɛ no. Nkae sɛ nka mewu agya no, me nananom, mentumi nkan. Professor Indi, wawu. Professor Isa, wawu. Na sɛ nka ɛyɛ Yesu a, nka megyina hene. Wɔ bosom koro a wawu dan mu a, ma yɛnhye no na wonnya nkwa. Meda asɔfo mpanyimfoɔ no a wɔwɔ Nkrɛn asɔre Church of Pentecost ase a ɔmo de asɔfofoɔ de firi nkran de brɛ ma ɔmo bɛ preachi agye me nkwa no me da ɔmo ase. Owura bi a yɛfrɛ no Baaba Lucky. Na saa Baaba Lucky yi ɔno no wɔ Bolga area. Mmerɛ a na menhu Kristo no, na me wɔ ɛbosom a ɛyɛ ahorɔ bɛyɛ mmeɛnsa. Me nana deɛ, me nana mmienu ɛtɔ soɔ deɛ, me papa deɛ, adwuma a na mede bosom no yɛ no ne sɛ, metumi de di eh, nkurɔfoɔ ho bɔne. Sɛ beyifoɔ atu anadwo tena dua so a, na sɛ mesɔre anadwo fa no, na mahu sɛ beyie no gyina dua so. Mɛtumi aka kyerɛ no sɛ, wo, adeɛ ankye wo a, wonsi fam. Ampa, gye sɛ adeɛ kye. Ansa na mekɔduru dua no ase na meka kyerɛ beyifoɔ no sɛ, wo, si fam. Wopɛ sɛ wosɛe yɛ area hanom foɔ no nti me mma ɔkwan koraa ɛɛ sɛ me hu sɛ obi ɛyere ho yɛ fɛ na sɛ me pɛ baa no me bisa ne kunu ne din na me kyekyere bɛrima no wie a me tumi kɔ bɛrima ne fie anadwo sɛ efiri akɔ bɛɛ nkonsi no bɛyɛ nna enum koraa ansa na mɛduru bɛrima ne fie koraa me tumi kyekyere no na anadwo me kɔ no hɔ Mekɔduru na sɛ barima no ne ne yere koraa da kɛtɛ baako so a, oo me kyekyere no nti barima no da hɔ te sɛ wawu koraa. Mɛbɔ ɔbaa no serɛ papapapapapa. Sɛ ɔbaa no pagya ne ti seaa na ɔho sɛ me a, mesɔ ne nsa seaa na yɔɔ. Pentecost asɔre a ɔwɔ Balaka ha yi ara. Me lucky a ɛba ne sɛ da no ara yɛ Kɔsiada da. Ɛna saa da no nso so mpanyimfoɔ a wɔyɛ asɔfo no mu a binom firi Wɛga ne Ihunkwa ne ba nyinaa na wɔabɔ Balaka bɛyɛ ɛɛ nhyiamu kaseɛ. Nti mmerɛ a na wɔn asom awie ara na wɔn ka sɛ, wo a wode wo ho ba ma Yesu, ɔmmra na yɛmmɔ mpaeɛ ma no no. Na me sɔre na me kɔɔɛ, na wɔn kɔ bɔ mpaeɛ ma me, na me ma me nsa so ɛsakra de me ho ama Yesu. Kristo no a wagye me no, me nuanom nso so wɔn wɔ ahokyerɛ mu a, wɔn ahokyerɛ no kyɛn me me deɛ no, nti awɔ sɛ me ka kyerɛ me nuanom ma wɔn nso so. ɛnyɛ fahodie. Frafra kasa mu a mede kasa a wɔnya nteaseɛ asakraɛ nko ara yɛ nnipa 288. Na mpakyɛw pii sɛ ɛɛ pastors nso a wɔn a wɔbɔ wɔn asu ɛyɛ nnipa 121. Meda Asɔre The Kirk of Pentecost ase sɛ Nyame nam n'adom so de asɔfo a wɔyɛ asampakafo a nimdeɛ wɔ wɔn so na ɛnam wɔn so wɔn mpaeɛbɔ ne wɔn fotu pa ne wɔn nkyerɛkyerɛ Ɛna nam so a me nso so ɛnnɛ me matumi ɛka Nyame asɛm a saa akra wei ɛhu Nyame. Adansedie bio a yɛtware de toa so no, wokɔ. Ɛyɛ Tumu area a Fimsi district ɛhyɛ mu no a, assembly baako a yɛfrɛ anaasɛ kuro a yɛfrɛ hɔ Halemboy Assembly of the Church of Pentecost nso so. Nyame nam ne tumi a ɛtae n'asɛm akyi nam n'asɛmpakafoɔ ne n'asɔfoɔ ne asɔre mpanimfoɔ mmoa a wɔato wɔn ho asi hɔ sɛ ntokuro biara mu ne akuro biara ase Awurade asɛm bɛkɔ hɔ no nam so ma saa ɔhene yi nso a ɔwɔ Halenbɔe kurom hɔ nso nyaa n'ayaresa. Na ne nyinaa ne sɛ na ɔhene yi yareɛ abɛbɔ no ma wabubu agu hɔ mfeɛ mmienu a ɔtwa ne ho biara ntwa a sɛbesɛbe sɛ ɔbɛdidi mpo a, gye sɛ nnipa na ɛde aduane hyɛ n'anom. Na berɛ a Church of Pentecost kɔɔ saa Harlemboy kuro mu hɔ no, asɔfoɔ ne asɔfo mpanimfoɔ yɛɛ wɔn adwene sɛ wɔde anyame abɛsɛm bɛwurawura afie afie mu, na ɛno mu na wɔnam na wɔkɔkɔto sɛ ɔhene a ɔwɔ kuro mu hɔ no abubu agu hɔ, Na wɔn ne no kyɛɛ Nyame asɛm, na ne fɛwmu ne sɛ ɔgyee Kristo dii pɛpɛpɛpɛ, obi a na wabubu agu hɔ mfie mmienu no, prɛko pɛ no ɔtumi sɔree a sɛ yɛrekasa yi Halembɔe ahene a yɛfrɛ no Najia Basunglo asɔre gyina ne nan so a yɛrekasa yi ɔyɛ asɔre The Church of Pentecost ɛba na ɛnam so nti Halembɔe Assembly a wɔn asi ɔmaa asɔre no two acres a ɛno nam so ma ɛnnɛ sɛ yɛrekasa yi wokɔ Halembɔe Assembly a ɛwɔ Funsi District a ɛhyɛ Tumu Area ase a CBC asɔredan a yɛasi wɔ Halembɔe no asase a ɛsi so no yɛ ɔhene a Kristo gyee no na ɛnam so saa no yareɛ wɔ berɛ a na wabuabu hɔ mfeɛ mmienu no, ɔno n'asase two acres no na ɔde akyɛ asɔre no. Saa ara nso na Missions Grant a asɔre headquarters nam no International Missions Office de baeɛ no nso atumi aboa ɛma saa asɛmpa tra adwuma yi atumi ayɛ adwuma yie pa ara. Wokɔ beaeɛ bi te sɛ Bongo a, Missions Office de sika kɔma wɔn a wɔde tu nsuo ma wɔn a wɔkɔ asɔre ne wɔn a wɔnkɔ asɔre no bi nyinaa no tumi kɔ hɔnom kɔkɔsa nsuo nom. Mpakyɛ yɛfrɛ me Sɔfo Maame Nana Ama Blood Asante Afo. Mewɔ Bongo District a ɛwɔ Bolga Area. Pɛ sɛ yɛda Missions foɔ ase. Esiane sɛ nsuo yi a wɔbɛtu de maa yei aboa yɛ pa ara, yɛ ha nsuo ho yɛ den. Na esiane sɛ nsuo no baeɛ no, aboa community no nyinaa ama wɔn a wɔmma asɔre mpo, esiane sɛ nsuo no baeɛ no, wɔtumi ba bɛsa nsuo no bi. ɛba asɔre. First no a na nsuo nni ase yi no, wɔn bɛkɔ akɔ kyinkyini akɔ sa nsuo aba asɔre na ayɛ sɛ wɔn ayɛ late ɛna aboa ma Nyame adwuma no nso so akɔ so. Yɛda missions foɔ nyinaa ase. Nyankopɔn nhyira mo. Amen.
Wohwɛ kwan a asɔfoɔ no bi twa ansa na wɔatumi akɔ akɔto wɔn nkorɔfoɔ ne wɔn ayɛ asɔre. Wohwɛ baabi a ebinom hyiadan a wɔwɔ mu te no som Kristo. Ebi koraa nni hyiadan. Yɛ a ebinom tena nnua ase ansa na wɔde asom Awurade. Na wo de, wo ara hwɛ sɛ sɛ edu bere a esutɔ bere mu na bere a nsu retɔ na nnipa no resom wɔ nnua ase deɛn na ebesie? Anaasɛ osutɔ bere mu hyiadan a wɔwɔ mu no nyɛ dan a ɛyɛ dan papa na nsuo nso retɔ na yɛresom Nyame? Wohwɛ nea ebesie no a. Ɛno nti yɛtwam twaa mfoni kakra ɛfa nneɛma ahodoɔ ne ɔhaw ne akwanside ahodoɔ a ɛwɔ saa asɛmpatrɛ adwuma a yɛka no mission sɛ ɛrekɔ yi ɛne missionaries nso nneɛma ahodoɔ a wɔn nan mu baabi hɔ nom a baabi obi bɛfi ansa na ɔde akɔ na ebi a ne district center hɔ anaasɛ assembly bi mpo akɔ de nyame asɛm akɔka no ebi wɔ hɔ a na ɛden ɔhaw ne akwansideɛ deɛ kakra kakra ɛda so ɛwɔ hɔ yɛde ɔhaw ne akwansideɛ no atwa mu a ɛdeɛ nso na ɛyɛ adeɛ a Ɛyɛ nkuranhyɛsɛm de ma yɛn a sɛ ɛnam so ma Missions Report nso ɛde aba. Ɛno kyerɛ sɛ nokwasɛm no sɛ ebesi bere a Asɔre mpanyimfo atitiriw ne Asɔre Titenani Apostle Professor Opoku Nyina ne yɛn Executive Council ne Asɔre mpanyimfo ne dwumadie bi a yɛato no din CBCB, Yɛn Nuanom Baabi a Wɔsom Awurade no, yɛbɛhwɛ na yɛbɛtumi asi dan a ɛfɛ na ɛyɛ na ɛbɛboa wɔ sɛ ɛwɔ nkuraase anaasɛ ɛwɔ kurom na yɛn nuanom atumi anya hyiadan papa mu asom Awurade. wɔde saa adwene baeɛ no aboa yie papapapapa. Nkurankuran ase nom ne nnua ase dan ne afa dan ahodoɔ a na anka abunkam afa areas no bebree a yɛn nuanom nnya baabi papa nsom no, dodoɔ no ara afiri hɔnom. Ɛbɛyɛ wo nwanwa sɛ wɔ Tumu area mpo deɛ, anigyesɛm a ɛkɔbaeɛ ne sɛ, assembly baako bi wɔ hɔnom a Wɔatumi asom wɔ nnua ase ha for the past twenty five years, mfe aduonu nnum ni a na da biara na wɔsom wɔ nnua ase. Na wei na ɛde me rekɔ nneɛma bi ahodoɔ a ankorankora bi no mu ayɛ de aboa missions adwuma a ɛwɔ sɛ yɛka na ɛhyɛ Awurade anuonyam ma wo nso a wohwɛ yɛn nso atumi ahyɛ wo nkuran. Woba Ghana ha na wokɔ Kumasi a, yɛwɔ Elder baako a yɛfrɛ no Elder Prince Amoah, a ɔno no wɔ Kwadaso area ɛhɔ na ɔsom. Ɔno ne ne yere mmienu aka abom ma seesei wokɔ Wareware area, Langbisi district a, wɔn central chapel no, wɔn ankasa na wɔate wɔn bɔtɔ mu sika, Ghana sika three hundred thousand Ghana cedis a kane tete no na ɛyɛ three billion cedis a wɔde resi dan kɛseɛ a wɔwie asɔrdan no a yɛbɛnya mpanimfoɔ asɔrdan wɔ mu, yɛbɛnya mmabunu asɔrdan wɔ mu, saa nso na yɛbɛsan nso anya mmɔfra asɔrdan wɔ mu. Ɛno twaam wɔn nso a, Yei ankasa nso yɛ mpapa a ɔno yɛ Prophet James Osei Amani-Ampong a ɔno na ɔyɛ Teshinungwa Area Head nso. Saa ara nso na Mission House baabi a sɔfo maame ne sɔfo ne ne mma te no nyɛ nyɛ koraa, ɛkame ayɛ sɛ adwiri agu wɔn so. Prophet J.O. Amani-Ampong nso akɔ akɔfa ɛhɔ nyina ara sɛ merekasa yi a ɔno na ɔresi Mission House no, ɔno ne ne yere firi wɔn ankasa wɔn bɔtɔ mu a wɔde resi Mission House de akyɛ District no. de ama area no esiane Awurade adwuma nti. Wɔ aporɔbɔ a yɛkɔɔɛ no nyinaa mu no, edu baabi nso a, yɛ papanom a yɛagya wɔn hɔ as missionaries a wɔyɛ adwuma no so no, na wɔhia akadeɛ bi a na ɛdedada wɔn akoma so a wɔnya wɔ wɔn district, anka ɛbɛboa ma adwuma no atumi asi pi na asi ta. Wɔ missions aporɔbɔ no mu no, asɔfoɔ no nso de wɔn abisadeɛ a wɔhia ne akadeɛ ahodoɔ a wɔnyaeɛ a anka ɛbɛboa wɔn ma missions adwuma no atumi atu mpɔn no nso too dwa. Nea wɔkaeɛ no. ebi nie. Me din de Daniel K. Dekpo, sɔfo a meyɛ area head ma Tumu area yi. Nyame adom bere mpere a yɛkasa yi yɛwɔ eleven districts a ɛhyɛ aseɛ efi Fiɛrɛmo a ɛbɛsi nkɔ Fumbisi ɛne Kegyikpele mu. Nyame adom adwuma no kɔ so paa. Mo mpaebɔ ne mo mmoa nti adwuma no rekɔ so wɔ ha. Ɛno na yɛpɛ sɛ Missions Week yi mu no, na nnɛ yɛkae missions adwuma yi. Yɛda mo ase bebree wɔ mo mmuae a mode boa missions ne mo mpaebɔ a mode tae missions akyi. Internal Missions Grant a mode ba afe yi aboa yɛn ama yɛatumi de afi Nsɔrdan nketewa nkokora bɛyɛ nwɔtwe ase. Na ɛno na yɛrehyɛ mo nkuran nso sɛ, monkɔ so ara mfa mpaebɔ ntaa yɛn akyi, na monkɔ so ara mmɔ mpae mfa mma yɛn. Ama mmeammea ahorow bebree a ɛwɔ sɛ yɛtumi du de asɛmpa no kɔ no, yɛtumi de du hɔ. Efisɛ ɛto da bi a, bea bi wɔ hɔ a, yɛmma wo kwan koraa sɛ wode asɛmpa no bɛba hɔ. Turo bi a wokɔ hɔ a na yɛboro mboba ne adeɛ, nanso ne nyinaa mu no, sɛ Nyame de yɛn aba ha yi, Ogu so de yɛn rewurawura saa mbeambea yi, na akra ayera nso reba Kristo nkyɛn. Nyame nhyira mo. Monkɔ so mmɔ mpaeɛ mfa mma yɛn, na yɛn nso, ɛnhyɛ yɛn nkuran na yɛnkɔ so ara ntra yɛn asɛmpa no mu na yɛndudu mmeammea ahorow bebree na ɛnhyɛ Kristo din anuonyam. Awurade nhyira mo nyinaa. Evangelist Yaw Adu a ɔno nso na ɔyɛ Area Head ma Wareware Area ɛno nso de aseda kɛseɛ de ma Asɔre mpanimfoɔ ne Missions Board sɛ wɔkɔ so ara hwɛ ma Missions adwuma no gu so kɔ so. Ɛno akyire no nso so no, Wɔsan nso da mpanimfoɔ ase dwumadi kɛseɛ a wɔde baeɛ a yɛfrɛ no Community Based Chapel Building a yɛfrɛ no CBC no sɛ wɔtumi si dodoɔ wɔ mpɔtam hɔ ma nsɔre no a kane no ɛwɔ dua ase no nso ne nyinaa nso ɛnya dan papa mu atumi atena na ɔmanfoɔ no nso atumi asom ɛno twa mu nso a ɔde aseda kɛseɛ na ɔfrɛ nnipa dodoɔ nyinaa sɛ amanfoɔ nyinaa no bɛtumi de wɔn mpaeɛ wɔn ahoɔden ne wɔn sika nso ɛde aboa missions adwuma ɛrekɔ so.

International Missions. Apostle Edina Komi Agbavitɔ a ɔno nso yɛ Area Head ma Ketekrakye Area of the Church of Pentecost nso rekasa no, ɔde aseda kɛseɛ maa Missions Board, saa ara nso na ɔdaa asɔretoɔ no nyinaa ase wɔ mmoa ahodoɔ a wɔde reboa sɛ asɛmpa trɛ no bɛtumi atrɛ akɔ nkyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ nyinaa. Ɛno twaa mu no, ɔhaw baako a ɔbɔɔ so ne kwan ahodoɔ a Asɔfoɔ no fa so de Nyame asɛm kɔ esiane sɛ area no ho hɔ no nsuo so adwuma yɔ no titiriw yɛ a na ɛɛdene esiane sɛ sɛ asɔfoɔ no bi firi bea baako kɔ bea baako a ne nyinaa wɔbɛtwa nsuo enti ɔsrɛɛ sɛ nka asɔre no bɛtumi aboa ma nsuo so adeyɔ anasɛ nsuo so asɛmpaka titiriw sɛ aboard moto ne ho life jacket na wɔn nsa nso bɛtumi aka bi ɛno twa mu nso a ɔsan nso kyerɛ mu sɛ afe a ɛtwa mu nnipa aduonu nsia na ɔwɔ ɛkaa wɔn a na ɛnyɛ asɛm kɔn mu a ɛkyɛ sɛ ɛɛ kame ayɛ sɛ area no mu no ɔwɔ keka ɛyɛ ade a ɛkɔ so yie paa na ɔsrɛ asɔre no sɛ nka ebetumi anya nnuro ahodoɔ bi a ebetumi aboa na ahwɛ wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nka asɔre ma bi ho kɔ adwae mu anaasɛ onya atorɛnkyɛm bi ɛto no ɛfa ɔwɔ keka mu a ebetumi anya nnuro bi na ebetumi de ahwɛ wɔn sɛ nipa aduoson aduanan nsia a ɔwɔ aka wɔn no Ɛyɛ ade a na ɛha adwene yie paa afe a ɛtwaam mu. Ɛno twaam no deɛ, wɔde aseda kɛseɛ maa asɔretoɔ no nyinaa sɛ wɔboa na asɛmpa trɛ no nso gu so rekɔ so. Me din de Apostle James Kwabena Asare, Nkwanta Area Head. Nyame adom, bɛyɛ bosome nnan, September yi ara na yɛmaa yɛn akwaaba wɔ ha, na yɛabɛhyɛ adwuma no ase. Nea ɛdi kan no, yɛda Nyame ase papaapa ne adwene yi a aba mu yi. ɛne mpaninfoɔ nyinaa ase executive no decision a wɔn take yɛ a wɔn de nkwanta ate afi hɔhɔ yi mu yɛda yɛn apostol tɛpɛ nom ase yɛda apostol halivɔ nom ase na afei yɛda apostol kwaten ase a ɔno na nyame nam no so ma afi wei ne saa mmiri wei no vision wei aba mu yɛse papa nyame nhyira mo nyinaa ɛɛ yɛte area yi bɛyɛ four men sɛnea mekɛn no sɛnea mo anim no missions area biara no ayɛ na challenges ɛwɔ hɔ Na aha nso nso the same thing nso wɔ ha. Yɛn titiriw yɛn main challenges no bi yɛ asɔredan. Eh, me kasa yi no yɛwɔ nsɔredan bebree a ɛm sɛ eh, yɛn pictures a ɛwɔ ha nyinaa kyerɛ na yɛwɔ ndua ase bebree yɛwɔ 14 district 14 district no yɛwɔ 244 locals out of saa 244 locals no 33 ɛsom wɔ dua ase ɛti wobɛhu sɛ challenge no wɔ hɔ paa nyame ayɛ yɛ adom mpanimfoɔ aboa yɛn ara ma yɛreyɛ CBC yɛresisi bi. Na wohwɛ thirty three a ɛda so wɔ nnua ase na yɛbɛkɔ so nso abue nsɔre no bi aka ho a, na kyerɛ sɛ challenge no yɛ kɛse. Ɛno nti yɛhia nsɔre dan bebree a ɛno yɛ yɛn problem a yɛn main central churches no nyinaa no yɛnwie ɛmu biara mpo na yɛadedicate. Afei mission houses no bi wɔ hɔ nso a ɛyɛ teteete dan, ɛbi wɔ hɔ a yɛahyɛ ase ɛno nso yɛnwieɛ. Nti ɛno nso yɛ another challenge a ɛwɔ hɔ. Nti yɛfa saa kwan wei so ada mpaninfoɔ ase papaapa. Nea ɛdi kan no, yɛn chairman a ɔte adwam, Apostle Professor Opoku Nyina, ɛne yɛn General Secretary, Apostle Alex Ander Kumi Labi, ɛna afei yɛn International Missions Director, IMD, Apostle Emmanuel Gyasi Addo, ɛwɔ wɔn mmoa ɛne Executive ɛne The Pentecost, Asɔretuo no nyinaa both internally and externally mo aboa ayɛ missions week no ara ma aba abɛdu saa mmerɛ yi. Na sɛnea mo nim no yɛse it is not over until it is over. Enti yɛn wieɛ kɔpem sɛ yɛbɛ wie. Enti yɛn wieɛ deɛ yɛbɛ srɛ mo sɛ afe wei ɛne nawɔtwe yi no mo ma Makeon missions week yɛbɔ mpaeɛ na yɛtwe akena yi. Mo ma afɔre no nso ɛnkɔ so mmra. Moto na wobɛtumi ato o, bicycle na wobɛtumi ato o, eh, instrument na wobɛtumi ato o, ɛnsɔ no bi koraa wɔ nsuo no akyi. Yɛpɛ sɛ yɛde yɛ korɔ to so na yɛno koraa yɛde kɔ. Nti wobɛtumi anya moto bi koraa yɛde bɛbɔ korɔ no ho na yɛde akɔ akɔyɛ evangelism a ɛne biribiara nkyɛnse packet na wobɛtumi anya ama yɛn na asɔredan koraa na wobɛtumi nkɔ asi bi ama yɛn a, Nyame, ɔbɛhyira yɛn nyinaa. Nyame nhyira mo. Yɛsan ma mo Missions Afehyia Pa, Happy Missions Week, Long Live Pentecost, Long Live Missions. Afei afie asɛmpa trɛ no nso yɛhwɛ ɛman ahodoɔ so woyiri Ghana firi mu nso a aman bi te sɛ Bangladesh, Praise the Lord brothers and sisters in the Lord greetings from Bangladesh. Bangladesh no nso kwan a wɔfa so a wɔn yɛ wɔn asɔre wɔn children service afei wɔn adult service nso nsiiɛ nso a asɔfoɔ no ne asɔfoɔ mpaninfoɔ no a wɔn da asɔre no ano wɔ Bangladesh hɔ nso ɛregu so retoa so yɛ Nyame adwuma. Ɛno twaa mu nso, yɛdan yɛn ani nso de kɔ Uganda wɔ Abibire mu hanom se, yɛ a Ɔsomafoɔ Emmanuel Agyeman bɛkoe, ɔno nso na ɔdaa no Asɔre Church of Pentecost atrɛ ayɛ kɛseɛ wɔ Uganda man mu a ɛnyɛ asɛm kumaa koraa. Ɛno twaa mu nso a, afei wokɔ Germany a, Praise the Lord I'm Apostle Ebenkwei the National Head of the Church of Pentecost in Germany. Yeah, National Head a ɔno ɛdaa no ɛyɛ Apostle anaasɛ Ɔsomafo Ebenezer Nii Kwei. Yeah, ɔno ne ne mpanimfoɔ ne n'asɔfo ɛboro bɛyɛ du nnan ɛne asɔfo maame no mu ɛde nsuo ɛyɛ adwuma ɛrekyekyɛ Nyame asɛm nam Germany kuro no mmɔntene ɛso ɛma asɔre no atere. Ɛsiane sɛ missions adwuma no tumi a ɛwɔ Nyame asɛm no mu no na wɔkura, ɛno so na wɔnam na wɔrekyekyɛ Onyame asɛm no ma seesei The Church of Pentecost adwumadi a ɛnam mission so wɔ Germany ɔman no so no ama Asɔre no anyini ayɛ kɛseɛ, nnipa dodoɔ no na ɛba na ɛba so titiriw ne mmabunu a wɔn nso ani agye ɔsom ne nkyekyɛɛ papa a wɔn nsa aka. Qatar ɔman no mu nso The Church of Pentecost Nyame adom gu so renyini yie paa. Evangelist Samuel Appiah a ɔno na ɔda Qatar Asɔre no ano ne asɔremma no gu so de asɛmpatrɛ no retrɛ Qatar man mu a ɛnyɛ asɛm kumaa koraa. Ɛnkyɛeɛ na Asɔre Titenani Ɔsomafo Okunini Opoku Onyina ne International Missions Director Ɔsomafoɔ Emmanuel Gyasi Addo kɔɔ Qatar man mu kɔkɔsraa wɔn hwɛɛ sɛdeɛ Asɔre no tu mpɔn na wohwɛ Asɔre members ahokeka ne na wɔn anigyeɛ ne wɔn anisɔ a wɔde kyerɛe wɔ berɛ a na the chairman of the Church of Pentecost ne International Missions Director ɛkɔkɔ sra wɔn a na ɛdi ka yie papaapa a ɛkyerɛ sɛ Church of Pentecost nyame adom ɛwɔ Qatar man mu soso asɔre no gu so ɛrenyini a ayɛ kɛse a nnipa dodoɔ no ankasa nso ɛreba mu. Wɔ ɔman Mali mu nso so nyame adom asɛmpa trɛ ne Church of Pentecost dwumadie no gu so ɛrekɔ so ɛnam so ma ɛntweɛ biara no ɔsomafo Emmanuel Gyasi Addo a asɔre Church of Pentecost mu ɔno na ɔyɛ International Missions Director de n'ani kyerɛ Mali man mu Bamako a ɛyɛ Mali ahenkuro ma ɛhɔ no Nyame adom wɔn kɔyɛɛ ɔsom pa Pentecost International Worship Centre a yɛabie no kɛseɛ wɔ Mali ahenkuro Bamako mu ma ɛno kyerɛ kwan a ɛnam so a nnipa dodoɔ no aba abɛhu Kristo

India. asɔre titenani apostle professor opoku nyina a nyame adom afei mu nso na ɔde n'adwuma nyinaa ɛreba awieɛ no ɛka nsɛm wei ɛfa missions adwumadie ho praise the lord adom ne asomdwe efi agye nyankopɔn Ne yɛne Awurade Yesu Kristo no nka mu nyinaa. Nea moahwɛ yɛ nyinaa kyerɛ sɛ mpae a morebɔ ma missions no reyɛ adwuma. Afei ntoboa a ɛyɛ afɔrebɔ ahodoɔ a morebɔ ma missions no nyinaa nso, yɛde reyɛ nneɛma papa ma mo. Nti yɛrefa saa kwan yi so ada mo ase wɔ mo ahofama ne ɔdɔ a modɔ Awurade na moyɛ Awurade adwuma ne mmoa nso a mode boa missions no adwuma nyinaa. Enti yɛsrɛ Otweaduampɔn sɛ ɔbɛkɔ so aka mo ho na nea woahunu nti wubefi w'akoma mu pɛɛ asan abɔ afɔreɛ de aboa missions adwuma a yɛreyɛ no saa afe yi. Na nea yɛsrɛ ne sɛ Otweaduampɔn Nyankopɔn bɛka obi biara ho na biribiara a wubefi w'akoma mu na woayi de aboa Awurade adwuma no, Awurade mmɔ ho mmɔho bebree mma wo na wunhu ampa sɛ Nyame asɛm a waka no yɛ nokorɛ, sɛ woma odiyifoɔ nsuo kuruwa nom a, wobɛnya odiyifoɔ akatua. Awurade nhyira wo na ɔnka wo ho, na kɔ so tena Kristo ne Ne mfitiaseɛ asɛm yi mu. Mfitiaseɛ asɛm no biara ne sɛ wobɛkɔ so aboa missions adwuma, na w'akatua adɔɔso wɔ ha.